לעולם יהא אדם ירא שמים בסייסער ובגלוי. ווען מ'איז צווישן מענטשן, און מענטשן זעען, מענטשן אבזערוון, איז אסאך לייכטער זיך צו האלטן אין די גלייזן, ווייל. מה יאמרו די הבריות? ס'פאסט נישט איך זאל קוקן וואו מ'דארף נישט, טון וואס מ'דארף נישט, גיין וואו מ'דארף נישט, ס'דא אן אוריענט, מענטשן באטראכטן מיך. וואס געבט פאר א מענטש שטארקייט? ער איז ביי זיך אליין אין אפיס, ס'איז ביינאכט, קיינער נישט דא, קיינער זעהט נישט, כ'האב א קאמפיוטער וואס איך ווייס ווי אזוי איך קען דורך א לופהאל אריינקריכן אפילו ס'דא א פילטער. ס'איז דא א איד וואס וואוינט אין ארץ ישראל, פאר פרנסה האט ער ארויסגעוואנדערט קיין פוילן צו זיין א משגיח כשרות אין א קעיטערינג פירם דארטן אין פוילן, קיין איינער קוקט אים נישט נאך, א ערליכע איד, א חסידישע איד, ער איז די משגיח כשרות, און ווען קיינער זעהט נישט קלויבט ער די רייז און די בונדלעך און ער מאכט זיכער. אז די אייער ווערן געעפנט, און יעדע זאך וואס גייט אריין אדער ארויס פון דעם קאך איז אונטער זיין אויפזיכט. ער האט ארבעטערס, מענער, פרויען, קיין איינער פון זיי איז נישט קיין ידען, ער איז די באס אין די קיטשען. אויף איינמאל שרייט א פרוי, העלפ! מ'איז זיך צוזאמגעלאפן. מען האט גערופן א לאקעל אמבולאנס, מען איז געקומען, מען האט געטראפן דעם איד זיצן אין א פאזישאן אזוי ווי ער זיצט געווענליך, און האט געהאט א מעסיוו הארט אטעק, מען האט אים אראפגעלייגט אויף דער ערד, מען האט אים געשאקט, מען האט אים אריינגענומען אין שפיטאל, דעי סעיווט היז לייף. מ'האט שפעטער געפרעגט די פרוי וואס האט געשריגן, וואס האסטו געזען וואס האט דיך געמאכט טראכטן אז דער מענטש האט א פראבלעם? ער האט געזעצן ווי ער זיצט אלעמאל, ער האט געזעצן אין די זעלבע פאזישן ווי אלעמאל, ער האט געהאלטן אינמיטן קלויבן רייז. האט זי געזאגט אזוי, איך בין נישט קיין איד, איך האב א טבע, איך האב זייער ליב צו זינגען, און אפילו איך זינג נישט אויפן קול, איך בלום זיך אונטער. זייט ער איז דא, ווען איך בין געקומען נאנט, האט ער מיך אנגעשריגן, נישט זינגען ווען איך בין דא, און איך פלעג ווייטער זינגען, און ער האט געזאגט, נו! נו! און איך האב געסטאפט. און נאך אזוי וועל איך דיר טון כמעט יעדן טאג. כ'האב מיר רעספעקטירט, כ'פלעג קיינמאל נישט זינגען ווען ער האט מיך אפגעשטעלט, אבער פון געוואוינהייט פלעג איך זינגען. יענעם טאג בין איך אריינגעקומען אין קאך און איך האב געזינגען און ער שטעלט מיך נישט אפ. כ'האב געקלערט אפשר איז ער שוין נישט אזוי סענסעטיוו, אפשר האט ער עפעס אין די אויערן וואס ער הערט און ער הערט מיך נישט. האב איך געזינגען העכער, נאכאלץ שרייט נישט. האב איך געזינגען נאך העכער, אז אפילו ער האט עפעס אין די אויערן זאל ער מיך קענען הערן, איך האב שוין געווארט אויף זיין נו! אויף זיך אפצושטעלן. כ'האב געזען ער שרייט נישט, בין איך צוגעגאנגען נענטער, און איך זעה אז דער מענטש איז נישט דא! האב איך פארשטאנען אז עפעס האט געמוזט געשען, און ס'האט געראטעוועט זיין לעבן. דער איד איז ברוך השם געזונט און שטארק, ער האט א נאמען, ער האט אן אדרעס, ער וואוינט אין ארץ ישראל. ס'האט אויפגעשטורעמט די וועלט ווען די מעשה איז געשען, אבער ס'זאגט אונז א מעסעדזש, דו ביסט אליין ביי דיר אין אפיס, ער איז געווען פארווארפן אין פוילן, קיין איינער האט אים נישט קאנטראלירט, לעולם יהי' אדם ירא שמים, בסייסער ובגלי' די זעלבע זאך, ס'האט אים געראטעוועט זיין לעבן, ביסט אליין אין אפיס, דו האסט די מעגליכקייטן, איין קליק, טראכט אבער.